Nyadi ke sekali tu Tan Sri Tun Raja deka bekunsi enggau kita bala mayuh. Baka ni ke dikumbai kitai. Reti mimpi ke jai enda manah. Au mimpi rawan au tang ba ditu Tuan Raja mina bekunsi ke sebelas iti sebenar iya mayuh ke bendar inya tadi mayuh bepuluh-puluh iti reti mimpi ke jai tang ba video ke sekali tu Tuan Raja mina ngambi sebelas aja. Dinga manah, nyangka kita malam lagi pila lusa kemari bisi bulih mimpi baka tu. Reti mimpi ke tu mimpi enda manah. Dinga mena manah. Ngaika pila lusa, bini anak apai indai kita kala mimpi baka tu. Nemu kita baka ni nerang ngagai sida iya. Satu, dinga mena manah reti mimpi ti keterubah. Enti nuan meda rumah alai nuan diau nya tabanjir. Ampu bah. Naa. Au nadai ngira rumah nuan, nuan meda rumah orang, nuan meda rumah ke nadai nuan orang diau langkau kini banjir ampu bah. Reti nya tadi nya ngembuan reti mimpi kena manah. Orang selalu bejaku jai uhh bejaku peten neh bekaul enggau kita sebilik enda manah kimet jimat meh begulai enggau orang. Dua tu engka kita selalu ninga engka kita nemu mega reti tu. Mimpi. Nuan meda ngeli nuan. Tingkil. Patah. Techabut. Ngayuka antara kita sebilik tauka ari sepiak apai ari sepiak indai deka nadai enda lama dagi. Paling tumu iya iya madah seminggu paling laun tiga bulan kenya tiga nuan bemimpi nebang pun pisang au nebang pun pisang enggau nuan mantap pun padi au ukai ne ngelama tu kitai ngetau padi. Tang enti nuan bemimpi nuan ukai ngetau nuan mantap pun padi ari baruh nyin mantap nuan. Pia mega nuan bisi mimpi nebang puh pisang. Ngayuh ke nya tadi sama reti ngan nombor dua. Iya sigi madah enda lama dah agi sigi bisi berita pemati. Nombor empat. Enti nuan bisi bulih bemimpi enda ngira nuan indu tauka lelaki. Nuan nyadi pengantin. Kawin nuan dalam mimpi nuan nya. Enda ngira nuan indu lelaki, nuan kawin. Mayuh orang meda lebuh maya nuan kahwin nya tadi. Enda ngira kahwin enggau sanu tu, kahwin enggau sapa, asal nuan mimpi kahwin. Iya sigi bekaul enggau mati. Enti enda mati, iya mega ulih ngalih ngagai nuan deka bulih penusah ba dalam. hal tauka bekaul enggau duit. Haa. Nya iya nyema jimat lebuh maya kita ngereja pengawa okay. Enggai ke legi pengawa nya ngujung ke penusah lalu beguna ke duit ke mayuh. Nama reti tusah dalam hal duit. Enti nuan bisi bulih mimpi nyadi pengantin kawin baka tu. Enti nadai berita mati. iya akan ngalih baka tu. Nuan sakit, lebuh maya nuan sakit raya nuan masuk sepital nuan begunaka duit mayuh meh amai. Nya baka nya. Lima nuan mimpi meda nuan empu bira. dalam mimpi nuan nya nuan tak bira. Reti nya tadi ngembuan mimpi kena manah. Laban nuan deka ngemansutka duit mayuh amai-amai ketegal siti pekara. Awakka Tan Sri Tun Raja meri siti chunto. Chunto ngemansutka duit kelalu mayuh sidin kerita. Nuan mansutka duit mayuh. Ngelan. Utak orang. Muto no pancit tayar, kerita jai, telipon jai. Sakit nuan tadi semua nya beguna ke duit kelalu mayuh. Sebedau utai nya nyadi iya dulu datai dalam mimpi. Bepanggai ba nuan empu nuan nemu tauka enda nama reti mimpi nya datai. Enam nuan bisi bulih mimpi labuh ari bukit. Aaa. Nama reti mimpi labuh ari bukit? Reti nya tadi nuan deka alah laban penguji ba dalam pengawa kereja tauka enti nuan nya artis nuan deka bisi bulih gosip ti ngulih ngelabuhka nuan. Enti nuan nya benung tauka salah siku. ke dikumbai kitai tu tadi businessman. Jimat-jimat ngaika utai ke dikereja usaha nuan diatu kedai nuan ulih bepengujung enggau bankrupt. Tujuh tujuh tu kitai jarang bulih mimpi tu tang tujuh tu kesuah agi tang tujuh tu kesuah agi diulih. Bala sida indu ke udah nyadi bini, laki ke udah nyadi laki orang iya ke udah ngembuan rumah tangga kediri. Nuan bulih mimpi meda rumah ke alai nuan diau ba nadai atap. Ukai semina nya aja nuan mega kala tauka nuan bisi bulih mimpi meda rumah orang nyin nadai atap. Asai rumah langkau kini. meda rumah nadai atap. Ngayuka laki bini deka belaya. Bisi-bisi jutai kena ngam. Mimit pan utai nya tadi lalu nyadi laya besai, nyadi laya panjai. Lalu ngai betanya, ngai bejaku enggau pangan diri, Pama nuan bulih mimpi baka tu? Tusah aku ka madah wai madi. Pengujung laya seduai di. Sigi terengkah ba makamah. Haa ke nya iya paham di reti tu ka aku neh. Nemu kita reti tu ku aku. Lapan nuan bisi bulih mimpi digagai ukui. Nama reti mimpi digagai ukui nan sigi ngembuan reti kena manah. Reti nya tadi nuan deka bulih mayuh pemedis. Ukai pemedis sakit tang masalah. Semilan, mimpi meda diri empu sinu. Nya. Nuan dalam mimpi nuan tu meda nuan sinu. Nya be tusah ati nuan dalam mimpi nuan nya tadi tengenung seilu-ilu. Reti iya nya tadi amun reti kena manah ari sepiak apai sekali ke nya sepiak indai enda lama da agi bisi. kena tinggang penyakit ngujung kia sakit raya. Nya baka nya, kadang-kadang ulih mega nyadi enggau diri empu, ulih mega nyadi enggau apai indai kitai diri empu. Nyengkaum mega kita ke diau ba dalam bilik nya. Sepuluh, mimpi meda tubuh diri empu kena tanchang. Nya, kala bulih mimpi baka tu, mimpi meda tubuh diri empu kena tanchang chukup enda manah. Nama reti iya? Reti nya tadi bisi orang deka ngemediska nuan. Enda ngira ari sepiak bakih nuan, kaban nuan, sulu nuan tadi, orang ke enggau nuan begulai sehari-hari nemu ngemediska nuan datai jari ngagi nuan. Enti enda kena baka nya nuan kena pengaruh orang. tauka dikumbai kitai kena dibediska orang ari Jehovah ngena chara halus. Sebelas, mimpi meda jari diri empu telih tauka kuris ka tauka kurap kaka kini nun meda jari nuan ari lengan nuan jari tapak jari nuan telih. Reti nya, nuan sigi bisi masalah penanggul, penekul bekaul enggau duit. Duit nuan mayuh ngenyit deka nyadi bekurang. Ngujungka nya tadi, nuan enda deh chukup duit lalu nuan berutang ba orang. Nya, bala peninga, bala subscriber channel Pengawa Libau TV. Diatu kita udah nemu nama reti mimpi ke dikumbai kitai mimpi enda manah tauka dikumbai kitai mimpi jai. Sebelah siti dulu tu terangka YB au ila enti bisi hari baru baru ku nampung baru nama reti mimpi ke bukai ke enda manah ke dikumbai kitai ngembuan mimpi reti jai. Okey. Nyaja raku nya bujang dari Pengu Libau, nya bujang Pik Hari tauka Tan Sri Tun Raja. Thank you support channel tu. Terima kasih bala menyadi semua. Sigat semak selalu. Bye bye.